Maitei rory, mba'éichapa. Jahesamíta ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñamba'apóta ñanearandukápe togue, poapy pa poteĩ guive irundy pa peve. Vamos a trabajar en la página 86 al 90 en nuestro libro de guaraní. Pe pejareko hína péicha. Ha pejareko hína peteĩ purahéi ñaohendútava hína Internet rupive, Youtube rupive ha jépa, hérava Karão. Ñahendupa rire, ñamoĩta Ha peñemongurusúta oĩramo ko'ãva he'íva ko'ápe purahéipe. Tenemos acá entonces varias expresiones. Vamos a marcar con una X si es que dicha expresión se encuentra, se halla en la canción escuchada. Upe jaháta ambue so vuelta, siguiente página. Jareko hína peteĩ moñe'ẽrã hérava karão. He'i péicha, Ña laku, kuñakarai imena'ỹre imembyretáva Oiko isãmbyhy imembykuérape ha oikuaaháicha ha'e omongakuaa porã porãite asy ha eño peteĩ. Imembykuéra apytépe oĩ peteĩ karia'y pyahu, ikuimba'epaitéva ha ojeroviáva ijehe omyakãha hag̃ua umi kuña iporãporãvéva hekoháre. Oho peteĩ pyharépe vy'a guasúpe ha ojeroky he'ẽ jave hína peteĩ chopĩ mitãkuña peky porãite ndive, Ohecha sapy'a omopa'ũ pa'ũ ambue kuéra ojeropývape peteĩ iñangirũ oguahẽva hendápe. Nde sy oime hasyete ha ne renoyka oipota reho he'i chupe. Ko karia'y oimo'ãre oipe'ase ichugui hikuái iñirũ jerokyha ha upévare osẽ he'i pe marandu reruhápe, Ipuku gueteri ñande raperã ha hemby gueteri heta ára ñanerasẽ hag̃ua. Ha upéicha ojeroky ohorei jey hese, ojeroky kyre'ỹ véntema upe rire. Are porã rire pe iñangirũ omomarandu va'ekue ichupe oñembojajey hendápe ha he'i, Romomandu'asemínteko nde sy ko oime omanombotáma che irũ, ha'e ko noñe'ẽvéima, ha ambue kuéra imoirũhára kuéra ma voi ne renoika reho hag̃ua. Toha'arõ hikuái, heta ára gueterei jaguereko ñanerasẽ hag̃ua. Upéicha ohorei jehese, ojerokymeme jey iñemokĩha ndive, ha ko embota rupi ambue iñirũ oñemboja avei hendápe, ojerokykyre'ỹ jave jave, he'i chupe, Che irũ, agueru ndéve peteĩ marandu vai, nde sy oime omano. Upépe ae ko karia'y oñemondýi hesa yjupaite, ojupi hese pimi ipy guive iñakã meve, he'i'ỹre mba'eve mavavépe osẽ upégui araveráicha, oheja rei ñemokĩha ha ojupi henda ári hóga goty rãicha. Oĩ upérupi peteĩ tujupa apa susu tuicháva, ha omombyky hag̃ua hape ojapi pe tujupa gotyo, ojapyhára hag̃uáicha henda ári. ojeroviáijehe ha henda rehe avei. Ndaipy'akáiri pe tujupápa susũ ha hu'ũ avei okypa ramo rire hína ha katu ha'e og̃uahẽséntema hógape, ojepoi tujúpe ha ombohyeguýma voi henda. Upeichaháguinte pe kavaju ipyho peteĩ karugua ha oñapyminunga. Oropytávo upépe ikaturuve'ỹre omýi, karia'y, ojeroviaiteva'ekue ijehe oñepyrũvo kyje ha ipy'arange ojepoi upéramo henda árigui ha ho'ápe tuju ruguápe. Upérõ ipaha ojehecha ichupe. Oñepyrũvo rupi ko'ã mbota iñangirũnguéra Oĩ va'ekue jerovihápe ndaje ohecha hikuái peteĩ guyrahu guasu, jurupuku ha renunga, kupy po'i. Ojepope'árõ ha oveve mbeguekatu pe pyjupa apasũsũgui oveve mbeguévo, oñe'ẽ hasẽ mbe ñembyasy he'ívo karãu karã. Upete guive maymavéva he'i pe karia'y omanógui ndaje Tupã ojapo raka'e guyrahu guasu, oiko va'erã oveve mbeguekangy umi tuju karugua rembe'ýre ha umi ypa jerére, opurahéi hasẽ ñembyasy ku oipy'akarãirõguáicha chupe tapiaite tembiapo vaikue. ombotapykue haguére isy mborayhu omotenonde hag̃ua vy'a itupã'ỹva sapy'aitegua. Neĩ, péicha ha'eguesa omoñe'ẽrã. De esta manera entonces la lectura sobre la leyenda del Carão, cómo surgió el Carão. Upéi he'i, Aikuaa ko'ã ñe'ẽnguéra, entonces vamos a

mena'ỹre sin marido ha omombyky a cortar upépe ae recién en ese momento ojapyhára atraviesa ombohyevy entra hasta la barriga karugua parte más blando del estero tuju rupa cienaga tremedal Itupã'ỹva, pagano, mundano, peky, jovencita, ñembyasy, triste. Néi. Upéi he'i, Amoĩmba tembiapo mokõihápe, akã, entonces ya aprendimos estas palabras cómo se dice en guaraní, entonces vamos a completar el cuadrigrama de acuerdo a ha la el significado de cada palabra y de acuerdo al número. Por ejemplo, el número uno le conquista, entonces va acá a ser omyakãrasy. Y así sucesivamente. Upéi he'i. Ahayhu mbohovái opyta porã véva, se va a ayudar después a más correcta. En la oración karia'y ohechauka hasy ha kuñataĩ rógape ñeg̃uahẽ ndohechairamo isy hasývape.

Palabras parecidas, péro signifikado diferente. Ñe'ẽ, ñe'ẽ jojogua reíva, ojojogua rei. Ajépa, ñe'ẽ ojojogua rei. Se parecen, péro no son iguales. Qué signifika en el texto oikambyhy? Orienta, educa o trae. Sería entonce. Trae. Jahamive hese, ápe he'i. En el texto dice, oipe'ase chugui kuñataĩ, el sinónimo de la palabra subrayada oipe'ase sería entonces oguerahase. Ko ñe'ẽjoajúpe ojeroky ha'eve jave hína peteĩ chopĩ, ojehechauka ñe'ẽ temiandu ñehendúva, ñe'ẽ temiandu hecháva o sinestesia. Upéicharõ ápe ha'éta hína sinestesia. Sinestesia era cuando hay dos imágenes sensoriales. Ápe jareko hína jahecháva que es visual, porque estamos viendo cuando baila, y he'ẽ, he'ẽve dulce, que es gustativo. Qué significa en el texto de la palabra shopping? Guyra, Pupoty Yvyra, significándose yvyra, pájaro. Kuñakarai omongakuaa imembykuéra, iména ndive, ikypy'y ndive, ha'eñoite, ha'eñoite jahechápe. Mávapa ohendu karia'y, mávapepa ohendu karia'y, isýpe, iñirũpe, kuñakairũ, iñirũ. Upéi he'i, Ha ipyvo mokõihápe ojejerure ojepuru ñe'ẽ ijehe. Máva rehepa ojepuru upéva ñe'ẽ? Ha kien remplaza la palabra ijehe? Mba'e karia'ýpe ha jepe. Mba'e he'ise pirĩ? Pirĩ he'ise escalofrío. Mba'e ñe'ẽ he'ise joja ikatu oipuru iñemokiha rangue? Ikatu jaipuru hína hembirekorã. Se puede usar hembirekorã. Mba'e ñe'ẽ he'ise'avýva ikatu ojepuru Tupã rangue? Tupã, doce, he'ise'avýva su antónimo sería aña, el diablo. Ha ipyvo peteĩha kuaarapoite ha'e hína, Ñalaku imemby kuña, Ñalaku kuñakaraire imemby'ỹre ime, imemby retáva, imena'ỹre imemby retáva, entonces ese es. Upéi he'i, Póha. Ha'e peteĩ kuaarapoite ha ipyvo Oĩha, nde aire asekundaria segundo párrafo, ñanungaku omogakuaa porã porãite y asy imembykuéra ha'eño peteĩ, sería entonces aire asekundaria del segundo párrafo. Upéi he'i, Karia'y nohendúi iñangirũme, hovy'aségui imba'e porãgui térã oñembyaségui. Hovy'aségui. Ñe'ẽjajúva ikatúva oiko ha'e, cual podría ser un hecho? Karia'y oho jerokyhápe, este sería entonces un hecho. Upéi ambuépa guépe jareko hína péicha. Ha pe jareko hína, moñe'ẽ'erã karão piko ha'e mombe'ugua'u, mombe'urã ñe'ẽpoty, mombe'upy térã, mombe'upurusy. Péva ha'e hína peteĩ mombe'upy. Es una leyenda. Ha upéi he'i Ha'i imba'ereko. Entonces jahekáta, jajeporekáta ha ñamoĩta ápe mba'éichapa hína ko'ã jehaipyre, cuál es la característica de estos tipos de textos, mombe'upy, leyenda, mombe'ugua'u, mitos, mombe'urã, cuentos, ñe'ẽpoty, poesía, mombe'upurusu, novelas. Por ejemplo, eh, mombe'upy, jajépa he'i ñandéve mba'éichapa heñói raka'e peteĩ mba'e, verá, explica el origen de las cosas de los seres, verá, según la creencia. Mombe'ugua'u jajepa oho hína umi mba'e ipokatúva rehe, se van relacionado a los dioses semidioses. Mombe'urã jajepa ha jehai mbyky oñe'ẽva peteĩ apañu'ãire, oreko sa'i ava yvype ha katuete oñomyatyrõva'erã. Entonces cuento la característica es que es un texto breve, poco personaje, trata de una sola problemática y tiene un desenlace, un final. Ñe'ẽpoty ha jépra hína ikatu oñe'ẽ eh, ikatúva oñe'ẽ hína peteĩ eh, peteĩ mba'e rehẽnte, ikatúva he'i hemiandu, ojepuru ñe'ẽ rysy, ojepuru ñe'ẽ rysy aty, ojepuru pujoja, verda. La poesía entonce habla del sentimiento del autor, verda, puede usar versos, estrofas, rima, ritmo, jare. Mombe'u purusu katu ha'e hína ombotovéva hína mombe'urãpe, verda, es la diferencia entre cuentos tiene, verda, mombe'u purusu. Ha'e hína jehaipyre ipukúva, es largo, oguereko ipype heta ava, tiene varios personajes, oĩ heta apañu'ãi, tiene varios problemas, varias problemáticas, ajépa ha ipaha ndojekuaái, no se sabe su desenlace, ajépa. Néi, upéicharõ ápe ve ñane rembiapo ko ára pegua, aguyje, jejuhecháva.